Abusuafoɔ yɛ mɔmɔadwo ɛba African lifestyle in Europe sɛdeɛ adeɛ biara yɛhyɛ mobɔ sɛ deɛ ɛkɔso wɔ ɔmanfoɔ abrabɔ mu ɛyɛ ɔmo fie ɔmo ma ntamu a nnipa no ntumi mba FM station anaa TV station ɛne yɛ mmɛkyɛ no yɛ a yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛtoa wo wɔ fie na yɛaba abɛbisa wo nsɛm baako anaa mmienu na wo nso wo ne yɛakyɛ w'abrabɔ mu nsɛm. ama obi ahu sɛ ɛnyɛ sɛ ofiti prɛko pɛ na wobɛyɛ ɔdefo anaa wobɛduru aburokyiri. Na nnɛ, yɛanya yɛn nua baako bi wɔ ha yi sei a ɔno nso yɛne no wɔ akwantuo mu ha yi sei, na yɛbɛpɛ sɛ yɛne no bɛdi nkɔmmɔ na yɛabisa no n'abrabɔ mu nsɛm, baabi a yɛwoo no, baabi a ɔfiri, kwan a ɔfaa so a ɔbɛduruu aburokyiman mu ha yi sei. Nti yɛnkyɛe ho no, momma yɛne yɛn nua yi nstate nkɔmmɔdie. Deɛ ɛdi kan no, na biribi nti ɔmpɛ sɛ yɛbɛhu n'anim. Efisɛ ɛnam nneɛma a afa n'ani so nti no, n'asɛm no na ehia yɛ, na ɛnyɛ ne nipadua no, efisɛ asɛm no a ɔbɛka no na yɛde bɛyɛ afotuo ama yɛn ho, na ɔpɛ sɛ ɔde n'anim sie kakra due to security reason. Nti no ɛnkyɛ ho no yɛne yɛn nua no bɛdi nkɔmmɔ kakra. Um, senior man, pakyɛw yɛfrɛ wo sɛn? Yoo, yɛfrɛ me Brɔda Jake.
Brother Jake, pakyɛw Ghana hefa na wofiri? Okay, me fi Akyem Daa. Akyem Daa. Ɛwɔ Eastern Region. Okay, okay, nice one, Akyem Daa, Eastern Region. Mpakyɛw, yɛka sɛ Jake a, Jake, ɔne hwan? Jake yɛ guy bi a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obiara bɛhu Jake no, Ɛyɛ n'anisoɔden a ɛyɛ ne woba aburokyire ha a, abrabɔ a woabɔ nti woka Jake a, ɛno na ɛbɛma obiara ahu Brada Jake. Nti ɛno nti na me din de Brada Jake no. Medase bebree. Woama yɛahu sɛ Ghana wofiri Eastern Region. Um wo maame maa moyɛ sɛn? Hefa na yɛwoo wo? Wokɔɔ sukuu wɔ hefa? Okay, eh, mekɔɔ sukuu Me maame mma yɛyɛ four, me ne panin. Yɛyɛ mmarima mmiɛnsa ɛna ɔbaa baako. Na mmarima mmienu no, yɛ last born ne deɛ ɔtɔ so no, ɔno wɔn no wɔ Canada. Ɛna me no, ɛnyɛ ha na meba bɛsiiɛ, but due to papasɛm nti na ɛbɛmaa mebɛdii Spain. Na Yɛwɔ nuabaa baako, ɔno deɛ ɛyɛ sɛ ɔhwɛ mummy wɔ fie nti ɔno deɛ ɔwɔ Ghana. Na mekɔɔ sukuu wɔ Akuapem, Akuropɔn na mekɔɔ sukuu Salem. Wofiri Ghana Eastern Region. Wɔn na wɔyɛ ho maame mma dodoɔ de sua na baabi a yɛsɛ obiara wɔ. Kwan bɛn so na wofaa so a ɛnnɛ yɛfrɛ wo Jake a woka w'akosɛm wɔ aburukyiri ha de akyerɛ yi.
Okay, eh, me ankasa no, eh, mekɔ school no na teachers ne obiara nim sɛ m'ani so wɔ den, m'ani yɛ den paa. Nti, eh, ɛnam ɛno so ara na, eh, me fada kɔdii Tema a na ɔyɛ adwuma wɔ State Fishing. Nti, State Fishing na ɔyɛ adwuma no, ɔtɔɔ fie wɔ. Tema. Nti ɛbɛmaa yɛ kɔkɔ yɛba bɛdii Tema. Nti Tema hɔ no a yɛba bɛdii no, infact abrabɔ no ara, yɛbɔ abrabɔ no ara na meyɛɛ sɛ no sɛdeɛ mayɛ ba panin no, me mother yɛɛ sɛ ɔwɔ sika a ɔpɛ sɛ ɔde me tu kwan. But mehwɛ fie nsɛnsɛm ne the way a abrabɔ mu te no a, mehwɛ a ɛyɛ sɛ me ara mefɔɔ so na metu kwan dan sɛ mɛma me mada aboa me sɛ metu kwan because mewɔ anuanom nketewa a saa sika no a ɔde bɛma me sɛ memfa ntu kwan no, megye di sɛ ɔde saa sika no boa me nuanom nketewa a, ɛbɛboa dan sɛ Ɔde bɛma me sɛ memfa ntu kwan because akwantuo mu no mennim deɛ meba abɛfeesi mm-hmm nti mema me maame te aseɛ sɛ ɛho nhia sɛ ɔde sika biara bɛpuuhyi me mm-hmm. Nti wo ara na wo decideeɛ sɛ womma wo maame mfa sika no mmoa wo, woammu wobɛpɛ kwan bi so a survive? Yeah mm-hmm. Nti wo journey no wo starte firi hefa? Okay, me journey no ankasa no Me startee ne sɛ eh me ankasa na me father bɛ yareeɛ na me father yareeɛ no ɛna me dropee out of school na me wɔ Accra polytechnic nti me duu phase two no ɛna me dropoo from school na ɛyɛ sɛ me tumi bɔ bra bi na mede hwɛ papa because seesei no ɔnkɔ adwuma, ɔyare daa, baabi a ayɛ sɛ ayaresa, ayarehwɛ, nti ɛsɛ sɛ me hustle na mede kɔ kɔhwɛ papa. Nti mebɛgyaee school, na megyaee school no, mebɛtɔn yoghurt yi bi a wɔpɔpɔpee pɔpee fɔ yi bi, mebɛtɔn bi na. Ma ma ma menbura mu kakra. Ah, adɛn nti a wo maame na ɛwɔ ne sika, na ɔwɔ pɛ pa sɛ ɔde bɛboa wo, na wokaa sɛ ɔmfa mmoa wo nua nketewanom na woammu hɔ dze wo brɛ aburokyiri? Because na menim, m'adwene yɛ me sɛ na Mɔmii anaa wo maame nim sɛ wo na woyɛ panyin nti no, sɛ ɔde sika no ma wo na wode toto nneɛma yie na nneɛma kɔ yie ma wo so a, wobɛtumi de abɛ nketewa no. But deɛ woka no kyerɛ sɛ wofiri Momin Chambers Street. Wongye ndi sɛ na ɛnyɛ ne kwan so no no? Eh, menim saa sɛ ɛnyɛ ne kwan so. But eh, mehwɛ me nuanom nketewa, na baako wɔ eh, Sectec, wɔ Suhum na baako nso last one no nso wɔ Tema Secondary na mehwɛ sɛnea situation no wɔ no a me no ma drop out of school a me support sɛ mada father ho bɛtɔ no na mada sika kakra a ɔde asie no me san kɔ kɔgye na mede tu kwan a ɛbɛma pressure bɛda me so efisɛ eh, mea mehwɛ Wiase me regye style no a metumi hu sɛ brokyerɛ nyɛ easy nti sɛ me mama da de ne sika ne dwetire ne sika a ɔde asie de ma me a time biara no n'adwene bɛyɛ ne sɛ no ɛyɛ sɛ Jake ɔtumi hwɛ n'akyi Jake tumi hwɛ n'akyi Jake tumi hwɛ n'akyi Ntsi sɛ wo mama atse ase a, ommpɛ sɛ wobɛgye ebusua sika de atu kwan. Ɛba saa a, wɔn a wɔaka no nyina ara bɛka sɛ, Yebla panyin abu agye ebusua sika de atu kwan wɔ mfie. But sɛ woamu wo hustle na wonya baabi tsena a, there's no going to be pressure, obiara mmɛha wo sɛ sei sei sei until sɛ woamu wo bɛka sɛ wo decide sɛ wokɔhwɛ fie. Ɛnyɛ saa na wopɛ sɛ ɔkyerɛ? Adɛn nti a Woma da ayɛ n'adwene sɛ abusua sika Me ba panyin de wo gye sika yi fa tu kwan na fa bra bɛhwɛ fie wo nuanom nketewa no ma wɔn aka na woyɛ w'adwene sɛ no me mpɛ abusua sika me amu me pɛ sɛ me amu me me yɛ me a me lines bi na me si street hustle na me me me me de hwɛ me ho like me mpɛ abusua sika ade nti a wɔn gye mom yi sika no amfa nyɛ sɛ wɔn ano tu ma nneɛma nyɛ quick ama wo sɛ bɛyɛ a wobɛtumi akɔhwɛ wɔn a wɔn aka no. Yiw, nea ɛte ne sɛ, ɛne sɛ mehwɛ sɛnea nneɛma si kɔ na mereadi atmosphere no a, mihu sɛ aburokyire nyɛ yize saa. Ná me ara madrɔpe out of school. Ná merehwɛ fada wɔ ayaresabea na meresan aba abegye mama dwetire a ɔde asie a me me hosel na mahwɛ fada na saa hoseling field no ara so na me wɔ na me de hwɛ me nuanom nketewa a ɛwɔ school because every weekends biara na ɛsɛ me fada da eh kuro bi a yɛfrɛ hɔ akorɔ so nti me gyidi sɛ abrokyire sɛ me ba Na sɛ moama sika a ɔde asie, ne dwetire, ne biribia, n'abrabɔ a wabɔ nyinaa sika, hyɛ trunk mu na ɔbɛkɔ akɔyi ama me sɛ, Gye na fa tu kwan na mɛkɔ na ebia mennim sɛdeɛ merekɔ akɔ feesi wɔ aburokyire na mɛba abɛdu ha na ɛɛ adeɛ bɛkye na ebinom nso ba abrabɔ mu a ɛyɛ aburokyire a metete sɛ parents no bi tumi ka sɛ, Ei, na me ba deɛ Ɛna Semesi ba deɛ ɔkɔɔeɛ ankyɛ na wabɛyɛ sei, na adɛn na me ba deɛ wakɔ na wakɔ hyɛ mu na ɔmfa hwee mma, me dwendwen saa story no ho a, me prefer sɛ me ara mɛ hustle na mama nfa sika no nhwɛ me nua nom nketewa no nkɔpem sɛ ebia sɛ one year o, two years o, three years na mɛdi koraa no a, mɛba no Anaasɛ wɔbɛte me nka no na me nuanom no nso atumi akɔ wɔn anim kakra wɔ adesua mu. Enti sɛ wo mama te ase a, ne like sɛ wofiri fie, wofiri abusua nkyɛn, efiri abusua nkyɛn nko ara koraa ɛba street, anaasɛ na wopue na woaba abɛda abusua fie anaasɛ wo maamenom fie anaasɛ wɔma wokɔgye wo dan wɔ area baabi a, na wo nso wosɔre as a young guy woagye wo dan, a ɔsɔre abɔnten kɔ hɔzew na waba bɛda anaasɛ na wofiri ɛɛ mɔmii no mu nkyɛn na wasi street akɔ akɔyɛ one or two things wɔ street no so. Yoo ɛmi sɛ na yɛte tɛma na tɛma no a yɛte no ɛɛ me wɔ nnamfofoɔ bi a mmerɛ a yɛwɔ akra no na me ne wɔn na na yɛyɛ nnamfofoɔ hmm na ɛbɛduu age bi a na wɔn nso no wɔn akɔ wɔn anim wɔ abrabɔ mu nti me frɛɛ wɔn Ɛna me de situation a ɛkɔ so no too wɔn anim sɛ Same sei na ɛrekɔ o, na wɔn se o saa na ɛte deɛ a me mmra. Nti wɔn ara na ɛkɔpɛɛ bicycle yoghurt selling no ho connection maa me a me nyaa kwan de tontɔn saa adeɛ no. Nti me fii abusua fie koraa kɔɔ field. Ɛkɔ kɔdaa circle, meda circle ɛm hɔ ntontom eh, yɛka those days nso a na in the nineties hmm na yɛka saa time no a na ɛnyɛ easy, ɛnnɛ po wokɔ circle a ɛne sɛ ɛnyɛ easy na in the nineties hmm na woda hɔ a wogyina hɔ koraa ntontom mma wo nnyina hɔ na woda circle nso na because I have to help home as a first born Sɛ metumi yɛ biribi ma abusua nti no me sacrificee me life na mede stay hɔ to take care of the home. Eh, ma membisa wo asɛm kakra. Saa yoghurt no a wotontɔn'eɛ no ne saa sprit ozel no, ɛno sika na woboaboa ano a wotumi de tuu kwan anaasɛ wodii lotto bi anaa obi ma wo bosea anaasɛ sɛn?
Woabisa asɛm paa. Ɛɛ wiase no a yɛwɔ no sɛ Nyankopɔn se ɔbɛboa wo a, aka da baako pɛ koraa na woawu a, Nyankopɔn bɛboa wo. Na deɛ ɛte ne sɛ, ɛwɔ mu ara me fada ho bɛtɔɔ no, Na me fada ho tɔɔ no no, na yɛwɔ committee two nti no, na ɔwɔ adamfo bi a yɛfrɛ no, mɛma no me werɛ afi ne din kakra. Na ɔyɛ adwuma wɔ ship mu. Na ɔyɛɛ sɛ ɔbɛboa me de me atu kwan. Na gye sɛ mepɛ sika kakra ma no. Na ɔtraeɛ ara Na deɛ connection a ɔnyae na wɔn sɛ yɛfrɛ no stowaway nti ɔtraeɛ a anyɛ yie nti yɛkɔ tumi kɔ me ne me me ne me nanfofoɔ trɛɛ yɛtumi kɔ kɔtena takorade sɛ ship bɛba abɛfa yɛn yɛtumi kɔtena hɔ a yɛnhu hwee na yɛasan aba tɛma. Um, Brother Jake, ma mimisa wo asɛm kakra. Wohu sɛ eh, wose motumi kɔ Takorade kɔtena nsuo no ano ara na moasan aba fie. Ɛnyɛ adeɛ a monya pushing biara na mokɔ. Connection man no na wagye mo sika na ɔ disappoint mo anaa sɛ sika no a ɔkaa sɛ mompɛ mmra na eh, ɔmfa nyɛ pushing no na moannya mfa mma no nti a na eh, wɔyɛ mo saa no anaa sɛ sɛn?
Okay eh, ɛnte saa. Eh, saa man wei no, in fact eh, ɔyɛ me father adamfo. Nti ɔno no yɛɛ sɛ ɛyɛ sacrifice bi na ɔreyɛ ama yɛn na sɛ in case na sɛ succeed a na anka me parents apɛ biribi kakra de ama no just because ɔreboa me kɛkɛ wɔnhyɛɛ da nkaa sɛ watwa boɔ bi sɛ Mente ama no, dabi. Enti me ara na mepɛɛ me nnamfofoɔ mmiɛnsa, ɛyɛ mmienu kaa me ho na ɛyɛɛ mmiɛnsa, na me na me ne wɔn kɔeɛ but because saa wei no me nko ara meyɛ a, menfeele sɛ ɛbɛyɛ good ama me nti meyɛɛ sɛ sɛ menya nkurɔfoɔ a sɛ incase na yɛrekɔ a, Mɛtumi ne wɔn adi nkɔmmɔ.
Brɔda Jake, ma memmisa wo asɛm kakra. Ah, adɛn nti a airport wɔ hɔ? Menim sɛ as normally deɛ nka wobɛtu kwan a, ɛsɛ sɛ wokɔ airport, na nka wokɔfa rules and regulation, mmara no so, na wonya wo visa ne wo passport na nka wofa plane. But wokɔfa eh, suroway a ɛyɛ container ne saa yi no, na wonsuro. Sɛ ebia wo maame de wo ba panyin na wowɔ nnua nketewa wɔ mo akyi na wopɛ sɛ wokɔyɛ saa ɛɛ wokɔ teki saa risks no na wonsuro sɛ wo nnua nketewa no bɛwu agya wɔn anaasɛ wode ayamhyehyeɛ anaa haw bi bɛbrɛ abusua no. Okay,
ɛɛ na mensuro efisɛ papa no a ɔliidi yɛn no yɛ obi a Ɔyɛ me fada adamfo paa, time biara otumi ba bɛtena me fada nkyɛn. Nti ɔtrae na anyɛ yie no, yɛsan kɔɔ yɛn akyi. Saa time na me fada nso ho atɔ no, nti yɛsan kɔɔ yɛn akyi na meyɛɛ sɛ no, saa na ɛte deɛ a, sɛ manno wei na ansucceedi deɛ a, ɛyɛ sɛ Me ara me hustle, mm-hmm, me ara mepɛ biribi foforo bi yɛ for the mean time, mm-hmm. Nti ese ɛdeɛn na wopɛ yɛ yɛ for the saa mean time no? Okay, eh, ɛme sɛ wohwɛ me a, eh, m'ani afi kakra. Na mmerɛ a mewɔ Ghana no, Wohu me a, mete sɛ nsawee ketewaa bi. Aburokyire yɛ me sɛ mebɛnom milk no koraa na ama mayɛ kɛseɛ sɛdeɛ mete ha yi. Na ɛbaa saa no, meka kyerɛɛ me nnamfofoɔ no sɛ matrae sɛ mɛtu kwan through sea nso ɛnyɛ yie nti sɛ wɔwɔ support bi bio a wɔtumi de support me, ɛboa me. Ɛhɔ na wɔyɛɛ sɛ no Saa na ɛteɛ deɛ a, mempɛ kwan a mɛfa so a mɛyɛ te sɛ mebobɔ biribi ayɛ te sɛ merebue baa bi, na wɔn ara de nsa ne biribi abɛfi Accra aba abɛgu mu. Nti wɔde ba bɛgu mu a, metɔn a, mede capital no ma wɔn anaa mede profit no astate akɔ m'anim wɔ ho mm-hmm.
Nti eh, saa adwuma no na tam a wo try saa connection no anyɛ yie no saa adwuma no na afei wo bɛ yɛɛyɛ mɛboa? Mpakyɛw ah. Ɛno pakyɛw wo yɛ saa adwuma no bɛ yɛ mfie sɛn? Ok eh, sɛnea me kaa from beginning no me ankasa na eh, field no so no ɛyɛ hustling field no so no na manya experience kakra na Me wɔ saa field no so a me bie saa bar no, me wɔ hɔ a na me dwen sɛ ah, eh sesei father nkɔ adwuma, mother nso nkɔ adwuma, wa wa wa ayɛ sɛ wakɔ nyɛ pension deɛ but wa drop out of adwuma because ontumi nfi ɔlempe kakra ne nan ɛyɛ ne ya kakra bi nti time biara no ɔbɛ join ne transportation to Accra Na ɔyɛ personnel officer wɔ Two Worlds Manufacturing Company. Na ɔbɛ joine car de akɔ adwuma de aba Tema. Every time ɔbɛkɔ Tema na Accra a ɔyɛɛ sɛ na ɔbɛgyae adwuma no. Nti na me father na ɛwɔ adwuma mu na all of a sudden problem saa baa me father so no nti ayɛ sɛ wɔn nyinaa wɔ fie. Nti mmerɛ a. Mibiee baa no, mehwɛ sɛnea nneɛma si kɔ no a, na me fada nso yɛ internal auditor wɔ State Fission. Nti mibiee baa no na mesee no, Saa na ɛte deɛ a, still ara no, I have a young blood, nti ɛho nhia sɛ me mɛtena faako sɛ mete baa no. Nti saa na ɛte deɛ mede bɛma parents na still a makɔ field no so akɔ akɔ hustle mm-hmm.
Nti wo gyaa ɛyɛ eh baa no maa wo parents sɛ because eh father eh na yɛ ɛyɛ ne nan yɛ ne ya kakra ɛna mommy nso so ahoɔden nni hɔ nti wo gyaa baa no de ma ɔmo yɛ w'adwene sɛ back to field ne kyerɛ sɛ yɛka sɛ eh yɛka mɛka sɛ w'adi kan apɛ biribi kakra ma abusua no sɛdeɛ ɔmo no Wɔbɛdi kan ayi so ɛno ayɛ dɛn de atete wɔn ho adidi na afei wo amu ati asi wo sane atoa wo few ɛɛ wo gyami no so. Ɛɛ kwan bɛn so na ɛma wosane tumi ti si nsuo so anaasɛ wotumi ba Europe no? Ɛyɛ dɛn? Okay ɛɛ ɛbaa saa sɛ mede baa no maa me parents no meyɛɛ sɛ mɛkɔ habɔ habɔ because eh Tema committee two ɛna na mete na committee two nso deɛ the whole Tema yɛka the whole Ghana a ɛhɔ ne stowaway point committee two ɛhɔ ne stowaway point nti eh mebɛ fa nnamfofoɔ bi a wɔn fa dɛse yɛ adwuma wɔ habɔ hɔ mebɛ faa wɔn nnamfo na me ne wɔn kɔ kɔ port one two one two but Me no menyɛ permanent menni menyɛ adwuma wɔ hɔ nti wɔn no snake kɔ wura port no mu a na wɔn ato ticket a yɛde wura port no mu no wɔn ato no wall mu ama me na me nso mede abiiti ɛde awura port no mu na me kɔɔ port no mu no me hu sɛ ɛnyɛ easy sɛ wobɛtumi aboard ship without any help nti me nso a mede adeɛ no Yɛ ba a mabie no mede ama me fada. Na deɛ ɛte ne sɛ mepɛ kooku paa. Na obi a me ara mewɔ me ba a na mede ama me fada sɛ ɔn handle. Me kɔ inside hɔ na me kɔyi kooku baako koraa nom a, me fada tumi ba bɛhu sɛ, because ɔyɛ auditor, ɔtumi hu sɛ kooku baako ayera. Nti na sɛ afei na mese no meyɛ nu me ho sɛ mede me ara m'adwuma koraa ma me fada nti. Meba, ma membra mu kakra. Wohu sɛ wode shop no ama wo fada. Yeah.
Biribibiara hyɛ ne nsa. Saa. Eh, wongye nni sɛ na wo papa mpɛ sɛ ɔde animguaseɛ bi bɛka wo sɛ adwuma no a wogyae maa no no wantumi anhwɛ so yie? Because wobɛyi coke baako no, menim sɛ baa so so ɛyɛ. Eh, one cedi anaa two cedi na ɛyɛ mfasoɔ. Wobɛyi coke baako a wanka ankyerɛ no no, wongye nni sɛ bi a ɛyɛ korɔno anaasɛ nneɛma bi saa nti ama father ɛreka saa no? Because sɛ woka kyerɛ father sɛ wopɛ coke a, megye di sɛ nka ɔbɛma woayi. But wobɛyi no n'akyi no, wohu sɛ bi a ɛno so ka wo bi na ɛma na father ɛyɛ saa. Ɛyɛ, ɛyɛ good paa sɛ woabisa me saa asɛm wei. Meka biribi ara sɛ, ɛno nso boaa me paa na ɛmaa Me tumi yɛɛ trip fii hɔ because magyae hustling no na mayɛ sɛ mɛ hustle wɔ port na mede deɛ me me wɔ nyinaa ma father nti me yɛɛ sɛ no me kɔ port na nneɛma nyɛ yie no na me san ɛba bɛ bie electronics eh, eh, shop a me tɔn eh, light Sockets ne nneɛma, meyɛ iron sɛe a na waba na mayɛ no yie, meyɛ me biribiara. Nti mewɔ hɔ saa na man bi wɔ yɛ flat no mu because mete Italian flat. Na man bi wɔ flat no mu na ɔka kyerɛ me, ɔde me twa mpoa wɔ flat no mu nyinaa sɛ eh, ɛnna beginning na meka no aburokyire na abɛma mayɛ kɛseɛ sei. Na ɔtumi ka sɛ ah, small boy wei Koraa hwɛ sɛnea osi bɔ ne ho mmɔden wɔ flat no mu nti boys no koraa bɛ hatii me hmm.
Nti eh electronic shop no a wobieɛ no ɛno so because ese wose papa eh papa no pɛ sɛ ɔde wo kɔma obi wɔ eh ship mu ma wone no yɛ adwuma saa electronic shop no so hwan na ɔbɛ handle maa no anaa ɛno woguu no anaase sɛn? Okay ɛno deɛ meguu no. Efisɛ me parents sɛnea mesi yɛ saa adwuma no me parents nnim ho idea biara sɛ obi light sɛe a ɔbɛkɔ akɔyɛ ama no obi iron sɛe a wɔbɛtumi a repair ama no ɛno nso na ɛsupport because light no ankasa no part no biribi papa biara nnim nti wowɔ hɔ ara na ebia obi ka sɛ ne light bi na bɛhwɛ ma no a Mekɔ sa mekɔ kɔ yɛ ma no a na mede sika no aba abɛ wura mu nti na ɛyɛ ɛmu bie. Na wongye nni sɛ wopɛ obi di saa adwuma no maa no ma no handle na wokɔ yɛ adwuma wɔ port hɔ a nka ɛbɛ boa dan sɛ woguu no wokɔɔ port hɔ so na anyɛ yie so a nka ɛno nso bɛyɛ den. Ok deɛ ɛte ne sɛ eh na me nni obiara a mede saa adwuma no bɛhyɛ ne nsa na me ntumi nfa nhyɛ me nua nketewa nom nsa because I want them to be educated sɛ meka sɛ Mede saa adwuma no rehyɛ me nuanom no nsa a, they they have to be be at the position a ɛnyɛ sɛ wɔn kɔ baabiara. Mm-hmm. Nti sɛ me no as a first born, sɛ me ma drop out of college deɛ a, ɛɛ sɛ wɔn no tumi yɛ dɛn? Wɔn tumi bɔ mmɔden sɛ wɔn bɛyɛ. Nti me wɔ hɔ na amaa ne bɛfrɛɛ me no, na ɛɛ sɛ mekaa sɛ ɔde me rekɔ Habor. de me akɔ akɔma obi wɔ hyɛ bi sɛ na shipping company bi na ɔpɛ sɛ menkɔ ne nam hɔ sɛ ebi a wɔde me bɛyɛ gangway gang ɛho nti na meyɛ gangway gangway no kyerɛ sɛ ɛɛ security ɛwɔ ship mu sɛ ship ba a wobɛkɔ akɔyɛ security wɔ mu na ɛɛ ship no kɔ a na wasi aba fie. Mm-hmm, nti ɛno na maa no kɔ boa me a me kɔ nyaa saa chance no na me kɔ yɛɛ. Na saa adwuma no ɛno nso wo yɛ no mfie bɛyɛ sɛn? Ok, saa adwuma no me yɛɛ no mfie bɛyɛ three years, na three years no me nyaa aboterɛ ɛna me pɛɛ kwan a me de bɛ fi Ghana because sesei no chance no a ɛmaa me kɔ tenaa Takorade, chance no a ɛmaa me bɛ ne nam ɛɛ Habɔ a mantumi antumi anhu hwee so no sesei chance no aba abɛtɔ m'anim nti saa na ɛte deɛ sɛ me nya aboterɛ because company no a me yɛ mu adwuma no sɛ me yɛ trip na sɛ yɛkye me a, meba a, mentumi nyɛ adwuma wɔ kɔmpani no mu biom, na kyerɛ sɛ me chance nso asɛe. Nti saa three years no a mede yɛɛ adwuma wɔ kɔmpani no mu no, menyaa aboterɛ study connection ansa na mereyɛ trip. Saa kɔmpani no a woyɛɛ adwuma no, ship no ankasa, experience a ɛwɔ mu no, ebi ne dɛn? Challenges ɛne good things a ɛwɔ mu wɔ boat no mu ankasa as a security no, ebi ne dɛn? Okay, eh, in fact, Eh ship mu sɛ yɛ faw security wɔ ship mu a ɔkɔm nde wo da efisɛ eh before a ship bɛba na ship ba a akya yɛ twenty four hours nti sɛ ship no ba bɛ dɔɔke bɛyɛ sɛ around twelve o'clock a by the following day twelve o'clock that time no it has to get away nti sɛ wo yɛ gangway wɔ mu a, which is security wɔ mu a, wotumi nya nneɛma. Ebi wɔ hɔ a na ship bi anaa kaa bi fi Germany, Holland, Belgium, na nneɛma papa bi wowɔ mu, Nhamanfoɔ nneɛma. Wɔmfa nkyɛ me, na mennim sɛ hustling yɛ tough saa. Na metumi fa bi na me ne Kru, crews no a ɛbɛfa cars nso de ba. Me ba, na kyerɛ sɛ woka eh, amanfoɔ nneɛma a wɔde agu container mu sɛ yɛde reba Ghana bra yɛ maame na yɛ papa nom. Wobɛte obi se eh, merekɔ Ghana, meduru airport me bag ayera, me sei ayera. Mo a moyɛ workers wɔ airport anaa saa ship no mu no, mo na ɛyɛ a modi saa dwuma no? Ampa saa, nti na ma disguise me ho kakra no, efisɛ. Sɛ obi yɛ security wɔ ship mu a, saa security si no ara na ewia nneɛma no wɔ ship no mu. Nti obi wɔ hɔ a, last bi na mewɔ ship, mekɔɔ ship mu no, car tape, car tape no, na afei na ɔde A4 aba so. Ɛna obi asepu bi de ba na me hwɛɛ car tape no a ɛwɔ mu no ani red ɛyɛ digital nso ɛyɛ car tape a wontumi move but me pɛ screw driver ɛyii car tape no ɛfii saa car no mu na later no a me baa aburokyire no a me huu saa car no ne boɔ kɛkɛ no na masɛe obi car no. Ɛhaa me yie. Abusuafoɔ mpanyinfoɔ ka asɛm bi sɛ agorɔ no ɛyɛ dɛ no na adeɛ sa akwantufoɔ. Wohwɛ yɛn nua yi asɛm yi a ɔka yi a ɛyɛ awerɛhow bebree. Nti sɛ w'ani gye yɛn dwumadie a yɛdi yi ho a wobɛtumi a subscribe to yɛn YouTube channel ɛwɔ YouTube, African Lifestyle in Europe. Wobɛtumi nso so a follow yɛn wɔ Facebook, Twitter ne all social media handle nti no subscribe na fa wo nsa si ɛyɛ adoma no so ɛyɛ free obiaa ngyɛ wo hwee ɛno na ɛbɛboa wo ma da biaa a yɛde yɛ video anaa sɛ yɛbɛyɛ biribi bi a yɛde bɛto hɔ no ɛbɛma w'ate bi na w'ahu deɛ ɛkɔ nti yɛnkyɛ ho no yɛbɛtoa so na yɛabisa yɛn nua no kwan a ɛsɛ w'abma yɛahu sɛ w'akɔyɛ adwuma wɔ ɛyɛ ship mu mfie mmiɛnsa a car tape nyinaa wawiawia bi na menim sɛ yɛnwie no na me ne no yɛako ntɔkwa because mmere bi a atwam no me papa sɛnde me TV bi a ɛɛ sɛ na ɔwɔ akwantu mu ɔsɛnde me TV bi a nka ɔde bra me wɔ Ghana TV no bɛsi nnɛ yɛnhu TV no nti yɛwie a ɛno ɛyɛ behind the scene me ne no magye me TV ansa na nnɛ yɛatete mu nti yɛnkyɛ ho no yɛbɛkɔ so na yɛatoa yɛn dwumadie no so. Nti momma yɛmmisa no kwan a ɔfaa so a, ɛsɛ wɔma yɛhu sɛ three years na ɔtwaeɛ, nti yɛbɛbisa no kwan a ɔfaa so a ɔnyaa boat ankasa ankasa a ɔte si nsuo no so sesei a ɔfa nsuo no so baeɛ. Bla Panyini, yɛntoa dwumadie no so. Kwan bɛn so? Ɛsɛ wɔma yɛhu sɛ woayɛ adwuma mfeɛ mmiɛnsa wɔ boat no mu. Da bɛn? Ɛnna ɔde sii nsuo so sɛ ɔreba aburukyiri. Na moyɛ nnipa sɛn? Wo nko ara, na wo ba no, wokraa wo maame, wo papa, sɛ agya. Mannya bootu bi nti no, ɛɛ, mo ba, me nso meresi nsuo no so na mahwɛ deɛ abrabɔ no de bɛyɛ me. Yiw, meda ase paa. Ɛne sɛ, me parents ankasa wɔnim sɛ me, m'ani yɛ den. Na ɛne sɛ nineteen ninety seven or ninety six if I have not been mistaken ɛna wɔn acte the film of Kingsley Ofosu. Saa Kingsley Ofosu time no a wɔn acte Kingsley Ofosu no na mewɔ port. Mmerɛ a Ɔmo nyaa Kingsley Ofosu a Kingsley Okosu Ofosu kɔɔ ship no mu. Abrɔfo no kyee no na ɔmo de no kɔɔ ship no mu na ɔkɔ yii ne passport fii kookoo no mu no. Me ba ma hwe saa movie no daa David don tɔ no wo movie That's right bi that's akyɛ right akyɛ kakra ma ma ma hu movie no that's movie right
saa time no na me wɔ port na me wɔ allocation nti sɛ wo hwɛ saa movie no a ɛmere a ɔmo Ɛɛ ɛɛ ɔmo ɛ ɛ ɛyɛ sɛ polisifoɔ no akye no France ne nyina ɔmo yɛɛ wɔ tɛma ɛmerɛ a polisifoɔ no akye no France na ɔmo de no awura ship no mu no sɛ wo bɛhwɛ a wo bohu sɛ ship blue na ship another ship blue bi si hɔ na me yɛ adwuma wɔ saa ship no mu na na saa ship no na ma tae me sɛ me de bɛ tu kwan mhm nti ɛmerɛ ɛbaa saa no me huu sɛ eh, chance wɔ hɔ because Kingsley Ofosu issue no aba aba abɛma even sɛ obi po aka sɛ ɔwɔ adwenbɔne sɛ wofa ne ship a ɔbɛyi wo ato akyene nsuo mu koraa no a because of saa issue no ɛbaeɛ no nti no obiara abɔ hu sɛ obi a ɔwɔ plan sɛ ɔbɛpra obi koraa wɔ ship mu no ɛnhappen. Mm-hmm.
Eh nti saa boat blue no na wode firi Ghana anaasɛ wofa a different one?
Okay eh saa boat blue no de me timee saa boat blue no but saa boat blue no na Ghana foɔ na ɛyɛ adwuma wɔ mu because ɛyɛ Asuma Banda Ghana Asuma Banda ne ships hmm ɛna Ghana foɔ na ɛyɛ adwuma wɔ mu nti ma prepare sɛ mede saa ship no bɛ nante but Ship bi nso wɔ hɔ a ɛmu yɛ free, more, eh, a yɛfrɛ no eh, Jolly Rubino. Mm, Sɛ meka wei na obi a ɔwɔ Temakom titoo biara hu a, ɔbɛte aseɛ. Yɛfrɛ ship no Jolly Rubino, na ɛyɛ Italian ship. Nti ɛno na me dwen sɛ no saa na ɛte deɛ a mɛma saa ship no mmom so na mede ɛno mmom aba Europe.
Nti ɛɛ sɛ yɛhu ship, wama yɛahu ship korɔ a wɔforo de ba nsuo no mu no, na date bɛn ankasa ankasa na ship no tuiɛ? Na aduane ne nneɛma bɛn na wofa de hyɛɛ wo ho sɛ boot no a na hyɛ ship no a mekɔtena mu akɔ no? me medi nna sei nti memfa aduane wei memfa nsuo wei, na moyɛ nnipa doɔ sɛn na na mo mo mo monam anaasɛ moka bom a moforo saa ship no ma eh mo starte mo journey no. Okay, ɛne sɛ eh me kasa before no me kaa sɛ me meyɛ security ɛwɔ ship no mu nti saa ship no nyinaa na ɛyɛ saa Jolly Robinho no ne nyinaa ba in the name of Asuma Banda agents Nti saa ships no nyinaa baa Suma Banda ship no din mu nti yɛ ne nyinaa me saa me taa nya allocation wɔ mu nti ɛyɛ a me kɔ kɔ yɛ adwuma wɔ mu nti me nnamfofoɔ a ɛwɔ committee two no nso nyinaa nim sɛ me yɛ hard nti saa na ɛteɛ deɛ a amanfoɔ ba me fie te sɛ na me de amanfoɔ ɛhyɛ kɔna ebiri mu kɔɔ Germany na wɔn kɔ kɔ du Germany a na wɔn afrɛ hey Jake Hey say yɛwɔ yɛ me wɔ Germany oo na obi afrɛ me hey me masi wɔ Belgium wɔ mmerɛ a me ara na mede mede nkra saa nkurɔfoɔ no hyɛ ship no mu nti me nnamfofoɔ a ɛwɔ Komtitu hɔ no nyinaa tee sɛ hey ɛyɛ Jake na ɛboaa me ɛyɛ Jake na ɛboaa me nti amanfoɔ ba me fie te sɛ deɛ meyɛ agent no nti me ara mehuu sɛ sɛ me ara manyɛ fast amfi kuro no mu na sɛ company no te sɛ Dwuma a midie ni a, anyɛ wɔn bɛ drop me efi company no mu nti me san sesaa me nanfofoɔ yɛ baako baako seven ɛkaa me ho a yɛyɛ eight na yan prepare yan prepare chance no baeɛ naa no ɛna yɛkɔɔ harbour gate kɔkɔtɔɔ Gari ne biscuit bi ara na yɛkɔ kɔ wuraa mu na nsuo wɔ ship no mu a yɛn nyina yɛn ye me me nim ship no mu paa nti yɛkɔ kɔ wuraa ship no mu na agya yɛn maa so nti ɛno no de ɔhaw bebree brɛɛ yɛn. Meba me bisa wo asɛm ship no inside no a mo kɔ wuraa yɛ no na mo wɔ specific room bi anaa dan bi anaa mo wɔ container bi a mo hyɛ mu a obiara nhu mo anaa sɛ mo kɔ ne nam mu sɛ Eh, mo ne, wo ne saa mo nnamfofoɔ no, sɛ moyɛ Teranafoɔ, mokɔ ne nam mu as workers na mo ne aborɔfo no nyinaa rekɔba anaasɛ mowɔ baabi wɔ hɔ a mokɔ hideeɛ a, ɛkyerɛ sɛ, sɛ modii one year wɔ nsuo no so koraa na mompue koraa, hɔ ara na mohyɛ kɔsii sɛ, eh, baabi a mokɔ no moduruiɛ. Yo, meda ase paa. Ɛme sɛ asɛm a w'abisa me yi, eh, mɛ divert wo kakra. Efisɛ, eh, ebi wɔ hɔ a, na still a wɔn wɔ fie a Wɔtumi yɛ wei de ba Europe. Enti sɛ mede saa asɛm no anaa saa kɔna no mede to dwa seesei ara a, ebia na eh, w'afidie yɛ afidie kɛseɛ yi, anyɛ a na eh, mpanimfoɔ no bi akɔ akɔhwɛ na afei ɛhɔ nso akɔ akɔyɛ style ama me nuanom a wɔaka akyiri no. Nti eh, kɔna bi wɔ hɔ a yɛhyɛeɛ a yɛde baeɛ. Wohu sɛ ɛɛ program wei a yɛyɛ no, yɛyɛ de abɔ nnipa ho ban na yɛde atu yɛn nuanom fo, obi a ɔpɛ sɛ ɔtu kwan yi bi. Na yɛpɛ sɛ yɛ so yɛhu nɔkorɛ ne adeɛ biara a ɛwɔ mu sɛ ɛbɛyɛ a ɔkyena bi no ɛɛ obi nkɔhwere ne nkwa. Na Ghana bere biara yɛnya dimmɔne sɛ Ghana yɛbɛba aburokyi na na yɛbɛtu kwan a, ɛnyɛ Libya, na ɛyɛ nsuo so anaasɛ ɛyɛ ship mu anaasɛ ɛyɛ ha yi. anaasɛ Morocco. Nti sɛ nka wo ne yɛ bɛtumi akyɛ kakra a, nka yɛn ani bɛgye paa. Yoo, meda ase. Ɛyɛ me sɛ mekae sɛ mesesaa me nnamfofoɔ seven na mede wɔn kɔkɔhyɛɛ Jolly Rubino mu, na yɛsii mu a yɛreba no, na bɔe baako wom, yɛfrɛ no Tommy, na shape no nso no, saa taa na menyɛɛ trip da. na makɔsesa me nnamfo foɔ sɛ wɔn ma yɛnkɔ because nipa ba me fie too much nti ma wɔn a mepɛ wɔn asɛm na mɛgada wɔn sɛ wɔn ma yɛnkɔ no nti yɛkɔ a na saa tɔ me yi do amanfoɔ disturb me all right ɔkɔm de obi a ee nti ɛwɔ mu a me nso menim time wɔn didi ɛwɔ biribi a wɔ ship no mu nti time no so a na Me ne m'afrɛ bɔe baako, yɛfrɛ no Ntoko Fantini. Na m'afrɛ no na yɛawura eh, yɛakɔ wɔn kitchen na yɛakɔ akɔpɛ aduane. Nti yɛkɔ kɔpɛ aduane a, yɛde ba a, the way a boys no bɛfom aduane no koraa, yɛ a yɛkɔpɛ aduane no koraa no, but me no, menni problem because sɛ mewɔ mewɔ suro bi sɛ sɛ mambɔ mmɔden ankɔ ankodu a meba fie a mewɔ problem wɔ adwuma mu nti ɛyɛ sɛ me force sɛ mɛkɔ akɔdu nti sɛ aduane no mpo mandi bi a ɛnyɛ hwee nti me bɛyɛɛ weak na ship no wohyɛ mu na woba a wowura Europe waters a wote Europe scent no wɔ sheep no mu sɛ wonhu abɔnten. Nti sɛ wohyɛ sheep no mu a, wo ara wobɛhu sɛ mframa bi aba abɛfa wo hwene. Ɛwɔ mu a na mframa foforɔ aba abɛfa wo, woahu sɛ no wowura Europe waters. Maame bisa wo asɛm kakra. Ɛɛ Europe ne Africa mframa no difference wɔ mu anaa? Oh bra, ɛɛ Europe, ɛme sɛ, ma me menka asɛm baako nkyerɛ wo, ɛme sɛ, sɛ. Obi de bi ɛ biribi koraa ba fie na wofa magazine magazine bi fi Europe na ɛba fie koraa na wobue magazine no mu a, wohu sɛ scent a ɛwɔ magazine no mu no, ɛyɛ different from fre scent a ɛwɔ Ghana. Nti saa na ɛteɛ. Ɛyɛ nokorɛ, ɛyɛ nokorɛ. Ma menbisa o, ayi, modi nna dodoɔ sɛn wɔ nsuo no so? Oh, yɛdii bɛyɛ Ship no ɛba bɛ off loadii nneɛma bi wɔ Tema ɛrekɔ no na ɛnkuta load nti yɛdii bɛyɛ three weeks wɔ kwan so na three weeks no mu no a yɛdiiɛ no ɛdii bɛyɛ sɛ two and two weeks and some days bi ɛna eh, madamfo baako deɛ meka sɛ yɛfrɛ no Tɔme no ɔse Ne mma da frɛ no. Ɛna me se woabɔ dam anaa? Yɛnam high seas a yɛrekɔ Europe na wo mma da gyina he a wɔfrɛ wo? Ɔse ne mma da frɛ no nti ɛsɛ sɛ ɔde ne ho kɔkɔma nkorɔfoɔ no na ɔkɔ fie. Wei sɔre a na kyɛ sɛ nkwaseasɛm nko ara nti me mehui sɛ no sɛnea adeɛ no ayɛ no Nkurɔfoɔ no bɛte me gya. Nti saa na ɛteɛ deɛ a. Corner no a me no maprepare sɛ mede bɛfi Ghana no, meyɛɛ meyɛɛ gangway no for three years. Three years no mekɔ ship mu a, menkɔyɛ adwuma biara o, mekɔhwehwɛ corner a mede bɛtu kwan. Nti corner a me me discovereɛ no, Menyɛ sure sɛ obi nim hɔ up to now. Ɛhɔ na mede baa abrokyire. Nti meyɛɛ sɛ saa na ɛte deɛ sɛ yɛfi saa corner hɔ na yɛba ship no mu because nkurɔfoɔ no ayɛ dɛn a wɔbɛte me gya. Nti yɛfii corner hɔ na yɛba bɛ yɛba yɛbaa down na yɛbaa ship no mu. Nti alarm blowuiɛ no boy because boy no se ne maame refrɛ no nti ɛyɛ dɛn a ɛsɛ sɛ alarm blow. Sɛ mode mode mo ho akɔ akɔma nkurɔfoɔ no duty sɛ guy baako a yɛfrɛ no Tɔme se ne mada refrɛ no a ɛyɛ very very strange because akɔyɛ honhom mu asɛm wontumi nwɔ deep sea na waka sɛ me maame refrɛ me nti mode mo ho kɔmaa wɔn no a yɛkyee mo no ɛdeɛn na ɛsi hɔ bio?
Okay, ɛɛ ɛme sɛ Eh, ships no a, ship no a yɛfaeɛ no, crews no nyinaa yɛ Italians. Na, in fact, obiara amfa ne nsa anka obiara, na mmom wɔhuu yɛn ara pɛ, ɛnna wɔkyee, wɔsesaa yɛn nyinaa kɔguu one corner, ɛnna wɔbisaa yɛn sɛ, Ɛhe na yɛhyɛ? Because, eh, before a ship no rebɛtu no, they made, eh, a thorough search. Wɔanhu nipa biara wɔ ship no mu. Enti yɛn he na yɛhyɛ na wɔn no yɛ adwuma wɔ ship no mu kɔba a wɔanhu yɛn. Ɛna me me yii ano sɛ, Aha yi ara ne yɛte. Ɛna maa no se no, Wɔn no aprapra ship no mu, nam ship no mu kɔ up and down, ɛnyɛ ha ne yɛte. Ɛna me se, Me ne leader, ɛna me se, Aha ara ne yɛte. wɔyɛɛ yɛ a na kyerɛ sɛ ɛnyɛ ade a yɛbɛma wɔn ansa wɔhwehwɛ no nti, wɔmaa yɛn nyinaa yɛ so deɛ kɔ kɔguu one cabin wɔ soro na wɔbrɛɛ yɛn aduane de biribiara na yɛdidii na wɔmaa yɛ kɔ kɔdwaree na wɔmaa yɛn ntareɛ sesaa yɛn ho. Nti kyerɛ sɛ wɔn amfa wɔn nsa anka obiara, wɔn anyɛ obiara hwee? Daabi. Na ɛyɛ sɛ na nka boot no tu bɛyɛ three days time, na ɛsɛ nka moyi mo ho adi, meyɛ sure sɛ nka momfeesi any challenge biara, nka wɔbɛhwɛ mo yie de mo aba asomdwie mu, anaa? Yoo, deɛ ɛte ne sɛ, sɛ ship pagya because numbers of people a yɛwɔ ship no mu a yɛayɛ stowaway no, yɛba bɛdu Europe a, ship no wɔ ka, abɔ ka, ɛfiri sɛ ɛsɛ sɛ yɛfly obiara, Na before a yɛbɛ fly no nso no yɛbɛma wo sika a a make sure sɛ wo nkɔ nsapran mhmm nti company no bɔ ka nti sɛ two days three days na yɛ discover sɛ eight people in a group ayɛ trip paa with the ship a ship no tumi san nakyi de wo ba bɛ de wo san ba port back nti ɛnyɛ sɛ wo yi wo ho adi. In about three days time on the sea, ship no bɛ san ma yɛ de waba. In fact, sɛ for instance sɛ nipa baako biara ɛyɛ eh, yɛ bɛ ma ɔbɛ thousand euros ansa na yɛ twa wo flight, ansa na yɛ yɛ shopping ama wo ɛde waba a, nti eight people Eight thousand anaasɛ menfa no sɛ twelve thousand dollars anaasɛ twelve thousand euro ɛnyɛ sika ketewa for the company nti sɛ ship no nnuu akyire a wɔn tumi san san wɔn akyi de wo ba nti yɛanyɛ saa adwuma no. Nti sɛ wɔma yɛate aseɛ sɛ almost three weeks anaasɛ two weeks na wɔn discover sɛ mo wɔ wɔde sɛ ɛɛm ɛɛ ship no mu ɛna wɔn maa mo aduane ntaareɛ ne biribibiara hyɛɛ yɛ ɛɛ. firi hɔ kɔ no, wɔanyɛ mo hwee. Mo na wɔn ara na ɛbaeɛ anaasɛ ebia wɔde mo faa baabi anaa mobɛduruiɛ, wɔde mo maa polisi anaasɛ sɛn? Okay, eh, ship no ba bɛduu kuro bi a wɔse yɛfrɛ hɔ La Spezia wɔ Italy. Na yɛduu kuro no so no, ɛna wɔn, eh, ɛme sɛ migration officers baa ship no mu, ɛba bɛhwɛɛ yɛn nyinaa, ɛba bɛ, bɛ, ɛbɛ separate yɛn nyinaa obiara, nti Mmerɛ a cruise no kɔ grupu yɛn wɔ ship no mu na meka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ yɛbisa obiara a ɔndi aduro, wei nka sɛ ebi ɔfiri Sierra Leone, wei nka sɛ ɔfiri ha, wɔn kɔeɛ na wɔn kɔtoto paapaa so. Nti time no duiɛ a migration baa ship no mu no, yɛfrɛ obiara, yɛ separate yɛn nyinaa, nti yɛfrɛ obiara a na wo wakɔ na wakɔ akɔ answer wo questions, yɛfrɛ obiara na wakɔ na wakɔ answer wo questions, nti manhu wɔn biom. Deɛ mehui ne sɛ, La Spezia hɔ no, cabin no a meda no, mehwɛ window no mu a, mehu sɛ police car, migration o, sɛ dɛn a, car aba abɛsi hɔ a aba abɛfa cruise no nyinaa. Wɔasa line akɔ akɔwura car no mu a car no de wɔn kɔ na aka me nko ara wɔ ship no mu. Mm-hmm. Hmm, very interesting, very interesting. Na saafoɔ no, ɛbɛsi nnɛ wote wɔn nka? Oh, paa, ɛfiri sɛ Ɛne sɛ wɔn no wɔanhu kasa nti yɛde wɔn kɔɔ fie ntɛm, na me no, nsɛm a meka kyerɛɛ wɔn no, wɔnhu deɛ wɔnyɛ me. Nti wɔde me kɔ kɔtoo hotɛl, na medaa hotɛl hɔ, mennim kuro no, baabi a mewɔ. Medaa hotɛl hɔ for three days a wɔn sɛ wɔrehwehwɛ me nsɛm mu. Na wɔhwɛ nsɛm no mu a, meyɛ Ghanani, Na mese menyɛ Ghanani na mefi Sierra Leone. Wɔn se no. Na saa na ɛte deɛ a sɛ menka baabi a mefi deɛ a wɔn de me bɛkɔ wɔn de me bɛkɔ Africa. Na mese Africa a wɔn de me rekɔ he? Wɔn se sɛ menka baabi a mefi deɛ a deportation camp a ɛwɔ Africa ɛwɔ eh, Cote d'Ivoire ɛhɔ na wɔn de me bɛkɔ. Nti bɛyɛ sɛ three days a ɛrekɔ four days no

Anuanom, sɛdeɛ mesi kaeɛ no, wobɛtumi afolo yɛn wɔ YouTube, African Lifestyle in Europe, na woasɔskraibe to yɛn YouTube channel, na woamia bɛl nɔtifikahyin no so. Ɛhia yɛ paa, ɛyɛ free, woɛngyɛ wo hwee. Ɛno boa yɛn ma dwumadie no a yɛyɛ no, ɛhyɛ yɛn nkuran Sɛ a ade no a yɛyɛ no mo ani gye ho anaasɛ mo ani nnye ho na wa like na wa follow so yɛ Facebook ɛna Twitter all social media handle African lifestyle in Europe wobɛte yɛn nka na wo hwɛ sɛ obi atena nsuo so almost three weeks anaa one month na ahokyere na ateetee a ɔde aba abɛduru Europe na all of a sudden nka yɛmfa no nkɔ Ghana koraa ɛ Back to Cote d'Ivoire ahɛ ɛyɛ ɛyɛ awerɛhosɛm paa nti no yɛsrɛ wo aa nkɔmmɔ no ɛmu wa kakra na yɛbɛ yɛbɛsrɛ wo sɛ wobɛnya aboterɛ na woatie mu yie na wowɔ afutuo bi a wode bɛtu wo nua bi ɔno nso wayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔtu saa namon yi a na wode atu no nti ma yɛntoa so na yɛne yɛn nua panyini ndi nkɔmmɔ ɛɛ bra panyini yɛde wo duru Cote d'Ivoire so so ɛɛ ɛmu nsɛm te sɛn? Hmm.
Eh, mebɔ mpaeɛ sɛ Ma yɛn depɔɔto obiara mfa nkɔfo Côte d'Ivoire da. Hum, na me dwen mpo sɛ Côte d'Ivoire yɛ, eh, ɛyɛ neighbor country, nti ɛhɔ koraa no ebia makɔ akodu hɔ a problem nni hɔ, but ɛnyɛ easy wɔ Côte d'Ivoire. Shopping a wɔn yɛ maa me, sika a wɔn de maa migrations sɛ wɔn mfa mma, mfa mma me ndidi ne adeɛ na wɔn mfa nhwɛ me na me nkɔ Ghana ne biribiara no, wɔn amma me one cedi. Wɔn de me kɔ just wɔn yii me pie sɛ car na esi hɔ no me ngye na wɔn twaa ticket ɛmaa me tenaa car mu sɛ ɛde me reba Accra nti car me faa wɔ hɔ no car no de me baa Accra without any amount biara aduane a mɛdi koraa no difficult paa wɔn amanfoɔ yare Ɛdeda eh, cells hɔ, deportation camp, ebinom eh, still a wɔn nkyerɛ baabi a wɔn fi nti wɔn da so deda hɔ, I don't know what about now.
Cote d'Ivoire na saa amanfoɔ no yare da deportation camp hɔ anaa sɛ Italy hɔ a? Cote d'Ivoire na meka, Italy deɛ manhu deportation camp biara po wɔ hɔ, yɛde me kɔ kɔtoo hotel a wɔhwehwɛ me nsɛm mu, nti ɛme sɛ Ɔmo kyɛkee me, ɔmo kyɛkee me no ano no, nna ɔmo de, because ɔmo nnhu sɛ mifi Ghana, anaa mifi Sierra Leone hɔ, anaa sɛ mifi baabi ntsi, me ara me kɔ kodi Côte d'Ivoire me ara mɛka m'anomu asɛm. Mhmm.
Côte d'Ivoire hɔ, wodii nna dodow sɛn bɛyɛ wɔ hɔ? Côte d'Ivoire, medii three days wɔ cells hɔ. Ɛna me a me kaa sɛ me fi Ghana na ɔmo agyaa ɔmo maa me fast sɛ me nkɔ. Ma me mmisa wo asɛm, eh wo firi Ghana faa ship no so kɔɔ Italy kɔ facing saa challenges wei nyinaa no, wo nyaa kwan ne w'awofo kasaeɛ? Dabi dabi dabi dabi, wo nnya kwan na wo ne obiara nkasa, wo fii fie no ɛno ara ne, sɛ nka me nkɔ ankɔdu Italy a ɛno ara ne, sɛ me tumi kɔ kɔduu Italy na me pieeɛ. Ana me a mehu sɛ o mapue, ana ebia manya biribi anaasɛ manya adamfo bi na wafrɛ afie ama me a, na metumi ka sɛ ebia me ne abusua rekasa. Me ne abusua nkasa kɔpem sɛ mesan kɔkɔduu Ghana. Na wotu saa anammɔn no so? Woammɔ mo mu biara so amanneɛ? Ɛɛ, saa anammɔn no yɛ anammɔn bi a mema da yɛ onipa bi a n'ani ku me ho yie. Nti sɛ meba bɛtu kwan no, mehyɛ da kra no paa sɛ Metu kwan bi saa a, ɛbɛha no, ɔnte aseɛ. Nti na ɛhɔ no, Tɛm Akra, Tɛmanso no, metumi kɔ me nnamfofoɔ hɔ wɔ Tɛm Akra a, ɛtumi kɔ kɔhyɛ hɔ bɛyɛ one month. Nti ɔnhu me no, ɔsɛ ɔdwene sɛ mewɔ me nnamfofoɔ hɔ, ɛyɛ Samem hɔ wɔ Akra. Nti ma mebisa wo, sensɛ wofiri Ghana a, Ewura boat no n'asefo nyinaa beduru Côte d'Ivoire a ma yetwaa tekiti ma wo back to Ghana no, ne nyina edii bɛyɛ how many days anaa months? Okay, mɛfa no bɛyɛ sɛ menfa no two months, menfa no two months.
Na wokoduru Ghana a, wo ne wo maame ne wo papa no ntena ase a woka saa nsɛm wei nyinaa kyerɛ wɔn no, asɛm bɛn anaa afotuo bɛn na wɔde ma wo? Okay, eh, mekɔ kɔduu Ghana na abɔ anadwo tu, twelve o'clock, Ɛnna mekɔ kɔwuraa fie. Na mekɔ kɔwuraa fie pa ara no, mewura fie ara pɛ na me mada bɔɔ me din, Jake! Na mese, Yes, ma. Na ɔse, Ah, Jake, Jake! Na ɔpue baeɛ. Na ɔse, Me nnamfofoɔ a me ne wɔn tuu kwan no aba abɛka sɛ Wɔn nyinaa yɛ yɛde wɔn aba back wo nko ara na yɛ wo survive yɛ a aborɔfo no gyee wo too mu nti wɔn nnim sɛ wo deɛ woannya mma na ɛyɛ dɛn na me se ma na me bɔɔ story no nyinaa kyerɛɛ no sɛdeɛ ɛsiiɛ nyinaa mm.
Ese me ne wo kɛsɛ yɛnyɛ Ghana na yɛwɔ yɛwɔ Spain man yi mu wofa Italy bɛfaa Cote d'Ivoire back to Ghana but sisiiaa yi yɛdaso wɔ aburokyiri. Ɔkwan bɛn so na ɛno so tumi fa mfaaso a ɛnnɛ ɔda so wɔ Spain kurow yi mu ha bi ho? Ɛyɛ me sɛ initially mmerɛ a wo ne me rekasa no mekaa sɛ me me field no so a na mewɔ na deɛ ɛte ne sɛ luckily mmerɛ a mekɔkɔduu Ghana no company no ante sɛ mayɛ stowaway but workers no bi tumi ba fie because mewɔ allocation a menkɔ memmɛ adwuma nti me nnamfofoɔ no bi because sɛ mewia biribi wɔ ship no mu a mewɔ cruise a mede ma wɔn a wɔtumi de pie because wɔn nso wɔ connection wɔ gate a wɔwɔ car Nti wɔn de hyehyɛ wɔn car seat ase a na me me kɔ wɔn fie na makɔ akɔ gyegye na ma settle wɔn. Na Cruz no nso ahu sɛ eh, sesei me nni hɔ nti wɔn nso settlement bi amma wɔn akwan mu nti hmm, wɔn na ɛba fie ba bɛbisabisa ma so sɛ na me wɔ he because my absence no nso ama ebire mu they can't even eat. Hmm, nti eh, saa na ɛte nti mmerɛ ɛbaa saa no deɛ me namfofoɔ no yɛɛ me Wɔ kwan so mmerɛ a merekɔ no, deɛ me nnamfofoɔ no yɛeɛ sɛ me mepɛ sɛ me survive na wɔn no sɛ wɔn mma da frɛ wɔn, wei sei na ɔkɔm de no nti ɔntumi nkɔ biom, wei sesei no meyɛɛ sɛ no saa na ɛte deɛ sɛ Nyame aboa na company no ante sɛ ma ma stow one ship deɛ a, ɛnneɛ me nko ara Next trip no, me nko ara. Me ne obiara nkɔ na obiara kɔka sɛ ne nana, ne papa na ne nua bi afrɛ no. Mhmm.
Nti wobaeɛ no company no sane gye wo tum ne wo yɛ adwuma?
Mpakyɛw, ae. Company no sane gyee me tum because wɔn nte sɛ mayɛ stowaway. Nti ɛno nso wo ne wɔn yɛ adwuma bɛyɛ how many days ansa na wo sane nya different connection yi firi? Okay, ɛɛ, ɛna na meka ne sɛ Eh, na mataa me ship bi dada a saa ship no eh, mekɔɔ mu kɔkɔyɛ adwuma a na matɔ me calvin biscuit na adeɛ no nso no yɛhyɛ overall ɛne yɛde kɔ adwuma hmm, nti overall no woyɛ hustler wɔ port a wobɛhwɛ a hustler port hustlers no nyinaa wɔn overall yɛ nkɛseɛ nkɛseɛ because wowia nipa koraa hyɛ mu a worebɛsea a ɛnyɛ sɛ obi hu sɛ biribi wɔ overall no mu. Uhum nti eh, me me nso meyɛ security ni wɔ ship mu nti mekɔ ship mu a obi mbisa me sɛ wokɔyɛ dɛn wɔ ship mu. Uhum so obi po ba na mehyɛ car bi mu koraa meyɛ security wontumi mbisa me sɛ meyɛ dɛn wɔ hɔ wobɛtwam akɔ. Uhum nti mepue na makɔ akɔtɔ calvin biscuit na mede akɔ akɔhyɛ ship no mu mehyɛ hɔ ara na mapue na makɔ akɔtɔ gari na mede akɔ akɔhyɛ kɔna hɔ na mehwehwɛ kaa no mu ara bɛhu sɛ gallon bi da obi kaa mu na makɔ bu nsuo na mede akɔhyɛ me kɔna saa na magyaa ship no na ship no aba Europe na asan aba Ghana because ma make one trip ahu problem a Ɛwom, nti mempɛ sɛ me fuck it up to the next Maame, threat. bisa wo asɛm.
Um, wotɔ nneɛma no na wode a dodge wɔ ship no mu, na wagyae ma ship no aba Europe, back to Ghana, na ɛba no a wokɔhwɛ a wobɛkɔhwɛ no na nneɛma no ɛhyɛ hɔ. Ɛno nti na ɛmaa me vem ma mehuu sɛ saa corner no yɛ safe corner a mede bɛ make me trip very very easy hmm na saa ship no na ɛkɔ Holland, Germany, Belgium ɛno ne ɛnkɔ Italy hmm ɛkɔ Germany, Belgium, Italy eh, ɛnkɔ Italy, Belgium, Holland and eh, ɛme sɛ kuro a ɛwura ne so ara ne hmm ɛkɔ saa coast no nti mekɔ kɔtotɔ saa nneɛma no ara na mede akɔ akɔhyɛ ship no mu na ship no magyaa ship no na ship no aba Europe nti next time mewɔ allocation sɛ menni allocation koraa no a me mewɔ permanent pass a company no de ama me a mekɔ harbour anytime obiara ntumi mmisa me hwee nti ebi wɔ hɔ a na menni allocation koraa but mekɔ ship no mu a obiara nnee me nti obiaa mmisa me sɛ na ah wonni allocation but boss no na me make sure sɛ ɔnhu me because wamma me allocation nti ɛnyɛ sɛ ɔhu sɛ me wɔ saa ship no mu mhm nti ship no ba a mekɔ abɔnten a na makɔ akɔtɔ sugar na ma de akɔhyɛ hɔ corner beef sardines na mede akɔ akɔgu hɔ mebu nsuo na mede akɔ akɔhyɛ hɔ nti mepake nnuane ne nsuo guu ship no mu ma ansa na mereyɛ trip no. Ebi wɔ hɔ a, metumi ma me maame, meka kyerɛ me maame sɛ ɔnyɛ shito ma me, na me maame ayɛ shito ama me, na ɛwɔ gallon mu, na mekuta wɔ rɔba bag mu te sɛ deɛ makɔtɔ aduane wɔ gate na mede reba ship mu abɛdi no. Mede wura ship no mu a na mede akɔhyɛ me kɔna. Nti. Me ship no, me me trip no deɛ yɛfrɛ no jolly trip. Ne kyerɛ sɛ ship no inside no deɛ baabi a na wo corner hɔ no deɛ ɛnɛ ɛnɛ woba wogye w'ani paa wɔ hɔ. Me frɛ me Because. me frɛ me trip no jolly trip jolly trip me hyɛ da boaboa me ho na na me wɔ eh, walkman me wɔ walkman bi a radio ɛwɔ mu nti me tɔ batteries. More, ɛna mede guu Walkman no mu, ɛna mede bi nso, me wɔ spare a mede asi akɔ akɔka ho, na mewɔ candles, ɛna manya me calendar, biribiara, maboaboa me ho because memfa obiara nka me ho bio, na obi akɔ akɔka akyerɛ me sɛ ne parent bi afrɛ no, nti me nko ara Ɛna me yɛɛ saa trip no.
Na ma me bisa wo, calendar no na wo de yɛ den? Candle no na wo de yɛ den? Okay, candle no, eh, yeah, sometimes, mmerɛ a yɛ kɔ first no, yɛ totɔɔ batteries bi de guu torch light mu a, yeah, because corner no a me discover yɛ no, ɛhɔ yɛ fi because nnipa nkɔ hɔ. Mekɔ kɔhwɛeɛ na manhu print biara wɔ hɔ da nti mehuu sɛ eh, obiara nkɔ hɔ but ɛhɔ yɛ sum hmm, nti yɛtɔɔ battery a yɛde hwɛ kwan but ankyɛ na battery no wuiɛ nti sɛ battery no a matɔ no wu a mede candle no ɛbɛhwɛ me how far ɛna eh, eh, lighter baako nso ka me ho na mede kɔɛ. Na calendar no so ɛ? Eh, calendar na ɛme sɛ Ɛɛ company no na me ka sɛ me yɛ ho adwuma me ne company no na ɛyɛ adwuma nti me nim days a ship no ɛba bɛ du Europe ɛna me nim days a ship no fi Europe ɛbɛsan ɛba bɛ du Ghana because me ne ɔmo na ɛyɛ adwuma chart no wɔ hɔ na me nim nti me nim sɛ date sei Ɛna me wɔ disco la disco eh, watch a eh, time no date ne nyinaa wɔ so hmm, wohwɛ time a wotumi sɛ abɔ anadwo sei eh, nɛ yɛ sei eh, ɔkyena date yɛ sei ne nyinaa yɛhu ti mehu wei no a na mama ake sɛ 12 o'clock awia abɔ because pm ɛna am ti 12 pm no mehu sɛ pm a na mama ake sɛ adeɛ akye adeɛ asa ade akye saa because me nim sɛ ebia ship no twenty seventh of date sei ɛsɛ ship no wɔ UK anaa sɛ ship no du Amsterdam me nim ne nyinaa nti na me kuta me calendar a me de nam no. Na radio no soso no adeɛ ne. Wa bisa asɛm paa. Radio no ɛmɛ sɛ ɛboaa me paa because sometimes ship no tumi kɔ ship bi wɔ hɔ a ɛbɛtumi atu sɛ ɛkɔ Eeh ebia ɛkɔ Europe na akonya fault wɔ Togo na ship no esi Togo for almost about a week na ship no efi esi Togo a ɔmo yɛ ho adwuma wo nso wo kuta calendar sɛ by that time na ship no wo hyɛ mu a ship no esi nsuo so nti time biara no movement no ɛyɛ sei nti sɛ wo bɛ dwen sɛ Ebia wakɔ akɔdu Europe with your calendar nti time biara no me walkman no hyɛ m'aso nti me du kuro biara so a me te sɛ ɔmo bue sɛ ɔmo to ship no mu a mframa biara ntumi nwura mu nti wo nnya network na sɛ ɔmo nya ship no tumi kɔ kɔ dɔɔke wɔ harbour na ebue ne arch no a Na mframa wura ship no mu pɛ na network aba. Nti network ba a, wote, wobɛtie radio no ara, wotie radio no a wobɛhu sɛ wɔabɔ kuro no din. Obi wɔ ha bi a, na Adom FM Accra a, wobɛhu sɛ wate. Ɛhum, nti wo, ɛkɔ Togo na ɛwɔ a, wotie radio no ara wobɛhu sɛ wɔabɔ Togo Sɛ bɛnii na shape no wɔ a wotie wode to wobo ase tie radio no ara wode kasa no wonte koraa a wotie radio no ara wobɛhu sɛ wɔabɔ kuro no din nti ɛno no ɛba ɛboaa me papaapa mehyɛɛ da na me prepare ansa na meyɛ saa trip no. Nti se waboa wo ho afɔ radio aduane bibiaa wie nti se wo se wo nkoa na wopɛ sɛ woyɛ saa journey no a ɛno so di nna dorɔsen.
Okay. Ɛɛ ship no ɛyɛ roro ship no sɛ ɛba Ghana a sometimes ɔmo se Ghana foɔ no yɛyɛ first no na ɛkɔ west coast no a ɛstarte fi Nigeria na Nigerians no yɛ so wicked to extend sɛ ɔmo no wia adeɛ a Ghana ni koraa wia adeɛ a na ɔwɔ sympathy bi kakra but Nigeria ni wia adeɛ a Wɔndwen sɛ wɔkum nnipa no koraa nti wɔn no wia ade, wɔn sɛe ade korɔ no koraa nti wɔn decide sɛ ship no nkɔ Nigeria biom nti ɛba Ghana first port nti first port no afei na efi Ghana ship no reba abɛkɔ Togo, efi Ghana ɛbɛkɔ Abidjan Efi Abidjan a akɔ eh, Sierra Leone or s- I don't know eh, em sɛ S- Sierra kuro bi baako toa so. Eh, efi Sierra Leone a ansa na aba abɛsen akɔ Togo na akɔ Nigeria. Nti eh, West Coast hɔ nko ara na ebetumi adi me bɛyɛ sɛ bi a bɛyɛ na ship no nspɛnde more than 24 hours wɔ kuro biara so because tax ne boɔ yɛ den. Mhm, Nti me calculate ne nyinaa Ansa na mereyɛ trip no nti Ghana Africa nkoaa no medii almost about five days wɔ Africa ansa na mereyɛ wei nti mekeka ne nyinaa bom a medii bɛyɛ sɛ a month and a week wɔ kwan so mm-hmm.
Um, ɛno so country bɛn na ɛde wobɛsii so wɔ Europe hɔ? Okay, eh, ɛme sɛ me ankasa no meba no Mewɔ man bi wɔ Italian flat hɔ a ofi Holland na ɛba. Na ɔyɛ Fantini. Na me biribi nti mede ne din bɛsie kakra. Na ɔba tam bi a na mewɔ baa no, ɔba a because of ɔwɔ aburokyire nti no me nso mepɛ sɛ meba Europe a menni obiara because m'abusuafoɔ nyinaa wɔ London. Me nso London m'ani ngye London kuro no mu. Mempɛ UK. Mepɛ Holland. De kɔmaa ne ba a, kaa sɛ ɔde ba ne nnoɔma. Britton ni bɛba no, na ne nsa hyehyɛ ne bot ne bɔtɔ mu ne chisel knife bi nti na m'ani ngye eh, UK. Nti maa ne ba a, ɔde ne nnamfofoɔ ne ne girl friends, ɔde ɔmo ba me baa ne mu a, Guinness ɔmo bɛnom biara mede kyɛ no. Beer ne nnamfofoɔ bɛnom biara free. Nti maa no hyɛɛ me bɔ sɛ, sɛ metumi ba bɛdu Europe, Baabiara a mɛdu biara mefrɛ no ɔbɛba abɛfa me. Saa na maa no kaeɛ. Enti na mewɔ awerehyem wɔ maa no so nti ship no nso fi Tema no menim sɛ ɛfiri Africa a ne first port yɛ Holland nti na medwene sɛ ship no rekɔ Holland nti first ship no dɔkeeɛ a metee radio no na ɔmo ka English but me me nim sɛ ship no first port it should be Holland baabi a me hyɛ no workers a ɛyɛ adwuma wɔ hɔ nyina me hwɛ ɔmo nyina nso nobody can think sɛ onipa hyɛ ha nti me hu sɛ aborɔfo kɔ ba na ɔmo kasa na me me si fi kɔ na hɔ na me kɔ no me pɛɛ m'ataareɛ na me de hyɛ rubber bag mu na me bɔɔ ne pɔ sɛnea ɛnyɛ fi Hmm because corner hɔ yɛ fi paa nti me kɔ kɔ duu yɛ no ɛna me cleanee me ho kakra ɛna me si kɔ kɔ hyɛ baabi na me dressee up neat Michael Jackson ataareɛ fresh one na ɛhyɛ me nice one na me ba bɛ duu eh, UK nti me pie fii UK no na me hui sɛ. Ma ma ma me mbrɛ mu kakra kwan bɛn na wo faa so a wo pie firi ship no mu because me nim sɛ wo pie firi ship no mu asi fam no Hɔsono me sure sɛ ɛbɛyɛ very dangerous kakra sɛ bia nipa hu wo a yɛbɛkyew anaasɛ ɛne wo pie anadwo awia wo tetɛɛ anaasɛ wo yɛ dɛn? Eh eh me sɛ eh menka UK story no a na meka no kakra na deɛ ɛte ne sɛ me pie fii U eh me pie fii ship no mu no obia na ship no kɔkɔdu ɛba bɛdu Europe a Europe wo fi Europe a yɛ stowee de akɔ kuro bɛn so yɛnyɛ stowee wɔ Europe Nti wo wɔ ship no mu a it's possible sɛ ebia wo bɛ strɛɛ obi anaa sɛ wo ba bɛ sraa obi ɛyɛ free o kɔ ɛyɛ ha sei abrokyire ha sei wo kɔ habɔ a obi a ngyina gate obi saa sɛ o kɔ pɛ dɛn wɔ hɔ shi ɛyɛ habɔ hɔ ɛyɛ free nti me jus I just walk out Na me pue no a me kɔkɔ gyina abɔnten no a me hui sɛ ɛyɛ UK no ɛna me san kɔɔ back to the ship kɔkɔ hyɛɛ corner hɔ back.
Abusuafoɔ, sɛdeɛ mmere biara meka no, mese agorɔ no yɛ dɛ no na adeɛ sɛ akwantufoɔ, ade no ayɛ dɛ. Ayɛ awerɛhow ayɛ sereɛ. Hwɛ sɛ wafiri Ghana abɛsi Italy ama yɛakye wo a detain wo asan de wo akɔsi Cote d'Ivoire akɔ back to Ghana na wayɛ brɛbrɛ afa mu ara aba abɛsi ɛyɛ UK. Wose mapue ɛɛ mepɛ Holland. na wupiei no woaba benya UK nti no ɛnyɛ baabi a wokɔ no no nti wokɔ back ɛsɛ ship no de wo kɔ kuro no a wopɛ no so nti no what do you think mehu wɔ comment section no ase ɛyɛ wo anka wobɛtiki saa risk no anaasɛ wobɛka sɛ aburokyiri biara yɛ aburokyiri subscribe to African lifestyle in Europe yɛntoa nkɔmmɔ no so Rɔba yi ni adɛn nti a Woba abrokyire wobɛsi UK abrokyire bi yɛ abrokyire nti no adɛn nti a wokɔ back to hɔ adɛn.
Yoo ɛmi sɛ eh beginning initially na yɛ kasa me ka sɛ me wɔ parents wɔ UK more but me no me yɛ onipa bi a me mpɛ haw mhm me mpɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ eh me aunt mma wɔ hɔ nti na ebia na they are not in a good condition wɔ living eh, wei mu na mede me ho bɛkɔ akɔ akɔ hyɛ inside nti no papa no nso no wama me full assurance. Ɔn sɛ eh, beggar has no choice obi a ɔsra deɛ biara no wontumi nkyerɛ sɛ ma me wei ma me wei Europe na wo ba anaasɛ wopɛ sɛ wo ba aburukyiri. eh, adɛn nti a wosii eh, because wo sɛ maa me ma wo full assurance sɛ wobɛ wura Europe any country wobɛba abɛfa wo adɛn nti a wosii UK hɔ no womfrɛ papa no anaasɛ wompɛ because adeɛ a mesuro ma wo ne sɛ wosan kɔ wura ship no na yɛkyee wo na yɛyɛ wo te sɛ deɛ a yɛyɛ wɔ Italy yi sɛ na yɛde kɔ back to Ghana ɛna na medwen ho. Eh, ɛne sɛ eh, woabisa me asɛm paa. Na hmm ɛyɛ mawerɛhoɔ sɛm baako ɛno no but eh deɛ ɛte ne sɛ mmerɛ a merepie afi ship no mu no mehuu sɛ obiara mfa me ho menam ship no obiara mfa me ho aborɔfo no a ɛyɛ adwuma no obiara mfa me ho nti mekɔkɔ pie abɔnten na ɛhɔ no Me nkra me aunty ba bi sɛ mereba UK hɔ, me nni onipa biaa apart from me aunty mma no, merekɔ wɔn nkyɛn, mɛyɛ stranded. Wei no nso de I have been given full assurance sɛ, sɛ UK ɛyɛ abrokyire ha baabi a mɛdu biaa no, me frɛ no a ɔbɛba abɛfa me. Ɛno nti a mereka kyerɛ wo sɛ, sɛ abrokyire baabi a ɔbɛduru biaa ɔbɛba abɛfa wo a, adɛn nti a wantena UK hɔ amfrɛ na wokɔ back to ship no?
Yoo, ɛme sɛ ɛyɛ question kɛseɛ ma me, na There's wote wonim a those days na nnipa nhyɛ da nyɛ clever te sɛ mmerɛ a yɛaba abɛduru aburokyire a yɛahu sɛdeɛ nneɛma si rekɔ yi. Na deɛ ɛte ne sɛ mewɔ Ghana a mehu sɛ UK no akɔ akɔyɛ island bi wahu na na medwene sɛ Europe no nyinaa yɛ te sɛ kuro bi te sɛ Africa a wofa kaa a na woawura Togo, wofa kaa a na woawura Cote d'Ivoire na UK no akɔ akɔte ne ho wɔ baabi a onipa ntumi mfa kaa mfa nkrɔse sɛ ɔɔba aba abɛfa wo. Nti no, medwee ho sɛ no, sɛ mekɔ kowura UK a, braa no ntumi mba mbɛfa me wɔ UK because ɛhɔ no yɛ outside of Europe. Ok, wama yɛn nkyerɛmu, wama yɛn ahunu clear sɛ eh, UK ne deɛ na w'ani ngye ho. Mm. Nti wokɔ back to ship no mu nso so kɔhyɛ wo kɔna no so no, ɛnso deɛ na sii hɔ kɔsi eh, eh, firi wokɔhyɛ kɔna no so, deɛ na siiɛ kɔsi eh, eh, ɛkɔ Holland ano hɔ no? Ok, eh, ɛme sɛ ɛno deɛ na me manya ahu sɛ madu Europe awie, but na still Akomatuo wom, efisɛ minnya mfii sheep no mu ɛ, nti eh, mehyɛ sheep no mu ara na eh, the following day na mehuu sɛ sheep no asan adɔɔke another place, na mehuu sɛ metie a na mete Netherlands, kyɛ sɛ wɔ koma no radio yɛ radio, edu kuro biara so na wotie ne na ɛreyɛ adwuma. Nti me te Netherlands Netherlands na ɔmo ka kasa no ɛnyɛ English biom ɛyɛ eyi tautology bi na me te Netherlands na me hui sɛ yɛ du Holland ɛna ɛneɛ me makee way nti me makee way no saa da no na ɛyɛ 1998 na saa 1998 no na ɔmo bɔ world cup Da no a misii Holland no, na ɛyɛ Holland and Germany na na ɛrebɔ saa da no. Ná Holland and Germany na ɛrebɔ, ɛnna Dutchfoɔ mmienu akɔ akɔyɛ te sɛ Barca Madrid. Enti securities a wɔwɔ ha bɔ hɔ nyinaa gu dan mu a wɔrehwɛ wɔrehwɛ Germany Holland match nineteen ninety eight na ɔmo bɔ world cup nti me pie fii ship no mu no amanfoɔ hwɛ me sei na me nam ship no mu na me kɔ obi ammisa me hwee nti me nam ship no mu saa na me pie fii abɔnten nti me duu me pie fii ship no mu no na me bisaa man bi sɛ me bɛ sraa madanfo wɔ ship no mu na eh, me pɛ sɛ me kɔ back na me nhu kwan a yɛde pie Maame sɛ w'asɛm ahh ɛno wo ka no English anaa sɛ sɛn because. Ɛyɛ ɛyɛ English. Ok. Holland foɔ no ɔmo second language yɛ English. Ok nti ɔno kyerɛ wo baabi a ɔbɛfa wo. Ɛna ɔka kyerɛɛ me sɛ saa time na foot print ɛwɔ wɔ fam hɔ ɔmo de yellow ana ayɛ foot eh print wɔ fam hɔ ɔmo de yellow paint na ayɛ ɛna ɔse me nfa so a na mɛ pie nti me nam foot print ne so a na me kɔ kɔ duu gate Meduu gate a na gate no ankasa abieeɛ. Security no na ɔte glass no mu wɔ hɔ no, wadane n'ani ɔrehwɛ March. Nti meduu hɔ a me sɛ ɛyɛ sensor. Meduu hɔ a na gate no bue na mepueeɛ.
Eh, ese wasi Holland abɔɔten so. W'adamfo no ɔma wo full assurance a ɛno nti ama woantena UK a wobaa back to ship no mu a nnɛ wose wasi eh, Holland abɔnten so no, ɛno frɛ no so na ɛte sɛn?
Medaase paa. Ɛne sɛ ship no kɔ kɔsii kuro bi yɛfrɛ hɔ Rotterdam, ɛhɔ na harbour no wɔ. Na me nso mefi Ghana reba no story a mete wɔ Europe ɛne sɛ, sɛ awɔ wɔ mu wɔ Europe na woyi w'atadeɛ a, police tumi kye wo because awɔ bɛkɔ wo mu. Ɛna sɛ ɔhyew nso wɔ mu na wohyɛ jacket a, Police tumi kye wo. Me nso no, menim sɛ aburokyire deɛ ɛyɛ a wɔ kurom. Nti me ba no, me se me ma boaboa me ho. Me jacket paa berɛ a me baa Europe koraa me nhuu jacket no bi ntɔɔ da. Me faa wɔ ship no mu. Nna me de asie ship no mu ara kɔpem sɛ mɛyɛ trip no. Nti me pie firi ship no mu no a me kɔ no, me hyɛ me jacket, heavy jacket. Na mehwɛ obiara na obi abɛtwam a na ɔhyɛ light ɛɛ singlet. Obi abɛtwam a na ɛyɛ June, June twenty first. Obi abɛtwam a na ɔhyɛ singlet. Na me nko ara no, mennim baabi a nti menam fam because mennim telephone, menni hwee nti I'm just going. Mifi ship no mu no, minnim sɛ mefa ha a mekɔ kurom anaa memfa ha a mekɔ kurom. Megya, I'm just going. Nti manante saa mehwɛ obi a, ah, boys yi, small small boys tete moto nketewa so, wɔbɛtwam a poo na wɔhyɛ eh, eh, t-shirt na mframa rebɔ no, mframa ɔhyew wom, na mehyɛ jacket na meyii jacket na metu guu nwura mu. Nti metu guu nwura mu no, Ah, mekɔ saa na afei adeɛ resa, mendu kurom. Nti megyina hɔ na mehui sɛ ayɛ sɛ asɔredan bi si far away baabi. Ɛna meyɛɛ fast kɔɔ, mekɔɔ hɔ, mekɔɛ na ɛyɛ akuraa ketewaa bi. Nti mekɔkɔduu hɔ na mewuraa bar bi wɔ hɔ na mewuraa hɔ na mebisaa woman no sɛ, Eh, mepɛ sɛ mekɔ Amsterdam. Na menya a anka mɛyɛ call. Nna ɔse saa na ndeɛ booth na ɛwɔ hɔ no ɔmo ka English nna ɔse ɛndeɛ telephone booth na ɛwɔ hɔ nna mese ok mekuta ɛɛɛ fifty dollars ɛna mede retu kwan no nna ɔse ɛha ɔmo nndi dollar nti ɛbɛyɛ a mensesa no eh, guilders saa time na eh, 2000 no ndu yɛ ɔmo european union akyɛngye ɔmo sika nti na ɔmo di guilders na ɔmo sɛ ɛneɛ sɛ mesesa sika no yɛ no guilders ansa na matumi de ayɛ call na me sɛ ɛneɛ obi wɔ hɔ ɔsesa na na ɔmo sɛ ɛɛ na ɔfrɛ maa bi na maa ne sesa maa me na meyɛ call mefrɛ maa no a ɔwɔ ɔba ghana ɔse a na ɛwo ɛda so te ha Ah ɛwɔ dɛ eba edu edu Europe beebi a me mɛba abɛfa o. Eh me me eh me na me ka kyerɛ wo na me ma no me pushi ɔka saa nsɛm no na me supply no nsa. Maba abedu Amsterdam maba abedu eh Holland. Me frɛ man no wɔ Rotterdam to Ɛɛ Amsterdam ɛyɛ just ɛyɛ just ɛyi ɛyɛ te sɛ menfa ne sɛ Accra to Tema. Nkyɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ emu hyɛ da wa bebree. Ɛnyɛ adeɛ emu hyɛ da wa bebree. Me frɛ maa no a ɛɛ wo han hwan na ɔkasa yi? Na me sɛ ɛyɛ ɛyɛ me Jake. Ɔsi wo Jake ɛɛ kasa fi he? Na mese mewɔ Rotterdam, me na wo ba fie a eh, me wɔ ba na me ma me me supply wo nsa wo se me ba wo bɛ boa me no. Ebe eh ba na ankra me eh ebe ebe nti na eh ba na ankra me na aba bɛ du ha nti ebe ade na ɛpɛ dɛ me nyɛ ma wo na afei ma start drop in feeling eh, ɛnyɛ easy. Sɛ ɛ ɛ ɛ ɛno nti a na mereka asɛm bi sɛ eh, wowɔ family kakra wɔ UK. Nti sɛ na wowɔ, wonim sɛ wofrɛ family no koraa na sɛ family no bɛyɛ stranded sɛ woba woankra wɔn denden a, na wokɔtena wɔn nkyɛn bɛyɛ three days koraa na wofrɛ w'adamfo no na sɛ ɔpɛ pa sɛ ɔboa wo a, anka wobɛtumi ayɛ dɛn? Wɔbɛtumi ahwehwɛ kwan bi so ama woakɔ back. Because me, asɛm a woka yi, bi ato me pɛn. Mede m'ani too nnipa so maa ɛyɛɛ biribi wɔ hɔ maa me. Nti a na ama mebisa wo sɛ adɛn nti a wosane kɔɔ back to ship no mu no. Nti w'asɛm a woka nyinaa kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a w'adamfo no a na woma no nsa wɔ Ghana no ɔtumi boa wo, ɛnyɛ saa?
Ɛɛ, meka kwaakyire a Nyame anim ni. Ɛyɛ adeɛ a assurance a ɔde maa me no ɔntumi nyɛ ho hwee na ɛnyɛ yie. But ɔkyerɛɛ sɛ maha no paa. Adɛn nti na meba, na seesei ara ɛba a ɛbɛ yi, ɛbɛda ahe? Ɔyɛ fantini. Ɛba a ɛpa a na nkram, na ɛba a ɛbɛda ahe? Ne a aham paa. Ohu. Ade no nso no, jacket a ɛhyɛ me no, matow agu. Na ɛbɔɔ bɛyɛ sɛ six o'clock no bere a, ɛwɔ Amsterdam abɔnten, Holland abɔnten, awɔ! Me nso na mato me jacket atwene na mehyɛ T-shirt because obiara hyɛ T-shirt. mennim weather no nti a menam ara na man baako ka kyerɛ me sɛ mengyina ha na mentɔ ticket memfa bus no Marseille na ɛde me bɛkɔ Rotterdam Central Station na man no ankasa twaa ticket maa me te bus stop hɔ with me until sɛ bus baeɛ a mefaeɛ de me kɔɔ Rotterdam Central Station meduu Rotterdam Central Station na mehuu nkurɔfoɔ bi rebɛtwam Sɛ na ɔmo yɛ Nigerians na me sɛ oh ɔga eh I wan go Amsterdam eh you fit help me na ɔse ah ɛneɛ me nkɔtɔ ticket na ɔno ara gyee ticket sika no kɔ kɔtɔɔ ticket maa me de me kɔɔ platform a mɛgyina so a ɛba eh Amsterdam train bɛba abɛfa me me kɔ kɔ duu Amsterdam ɛna me frɛɛ maa no a maa no sɛ eh eh eh hwan na ɔkasa yi eh eh wo hɛn na na ɛkasa yi Maa ne mpɛ sɛ ɔmaa me infact na anibere aba paa na anibere aba anibere aba paa. Ɛɛ nkɔmmɔ no ɛyɛ awa ɛyɛ ayɛ tententen a yɛbɛtwitwa nneɛma so na yɛatena ase akyɛ menim sɛ by now berɛ anaasɛ nneɛma kakra wɔ hɔ ɛɛ ɛsei mae no wofrɛ no ɔmfa ɛɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛboa wo bio hwan na ɔnyaa no ma no boa wo a nnɛ Jake ɔyɛ Jake a wote ha a wo ne yɛ kyɛ wakɔ sɛne Yoo ɛne sɛ maa na megyina hɔ mefrɛ no a na wakate no, mefrɛ no a na wakate no, ɔhuu sɛ means biara nni hɔ sɛ ɔboa me nti ɛyɛ long story bro, ɛyɛ long story nti finally no ɛbɔɔ bɛyɛ sɛ eight thirty to nine anwummerɛ mu na weather no astate rekɔ fam na wɔde me Na me a me ka kyerɛ maa no sɛ mesrɛ no because ne telephone number no matwerɛ agu m'ataareɛ ano sei sɛnea ɛnyera nti mede pen na atwerɛ nti me me kɔ fam a na mayi me trousers no na mahwɛ number no na mefrɛ no mefrɛ no a afei mewɔ hɔ a na ɔka kyerɛ me sɛ mengyina eh, obisa me sɛ nti sɛ sei megyina he me Amsterdam he na menim nti meka kyerɛ no sɛ Eh, well, yɛatwerɛ Amsterdam Central Station, buutu bi sisi hɔ. Megyina bu, ɛhɔ na megyina a mefrɛ no, ɔse, Ok, ha ha mpa, wo de gyina hɔ a na meba. Nti megyina hɔ ara na mehui sɛ ɔreba. Ɔbaeɛ no, ɔne me ankasa, ɔse membɛsen. Ɛnɛ deɛ ɔne me faa tram Ɛna ɔde me kɔɔ fie. Nti ɔde me kɔɔ fie na agya me yere pɛɛ biribi maa me diiɛ. Ɛna adeɛ kye ɔse me nkɔ nkɔ da. Nti adeɛ kye na agya nkɔmɔ ɛyɛ obisa me kwan so na me bɔɔ m'amaneɛ a.
Ɛɛ abusuafoɔ sɛdeɛ mmere biara me ka no no ɛɛ agorɔ no yɛ dɛ no na adeɛ sɛ nkwantufoɔ African lifestyle in Europe African lifestyle Europe wobɛtumi a follow yɛ wɔ every social media. Adeɛ ɛhia yɛ kɛse paa yɛ. sɛ wobɛ subscribe to yɛ YouTube channel no. Ɛno boa yɛ ma dwumadie no a yɛyɛ no yɛhu anigyeɛ anaasɛ ɛma yɛ ahokeka ma bere biara no adwuma no ne yɛ so yɛ yɛn dɛ. Wote yɛn nua yi asɛm a ɛyɛ awerɛhosɛm paa. Na adeɛ a mɛka ne sɛ yɛbɛtwitwa nneɛma so na yɛde part two asan abrɛ mo. Nti yɛde dwumadie no nyinaa bɛba n'awieɛ saa nti yɛbɛma yɛn nua no yɛbɛbisa no afotuo bɛn na ɔwɔ ma obi a ɔpɛ sɛ ɔtake saa risk wei. Ɛhu yɛ hu paa sɛ deɛ ɛyɛ me hu koraa ne sɛ ɔbɛsi UK a ɔse no n'ani ngye UK asaase so nti no ɔbɛkɔ back to ship no mu na yɛde no akɔ Holland na hɔ na ne kra se ɛbɛtena nti yɛbɛma no ama yɛ afutuo kakra obi a ɔpɛ sɛ ɔtu saa anamɔn no deɛ ɛsɛ sɛ ɔyɛ anaasɛ deɛ a ɛbɛboa no nti yɛnkɔ ne nkyɛn. Me panyini, megye di sɛ sɛdeɛ woka sɛ wo maame nua wo maame mma no modɔɔso kakra no, wowɔ classmate nnamfofoɔ na wo ne wɔn yɛ adwuma wɔ harbour hɔ. Afotuo bɛn na wode bɛma obi a eh, wayɛ n'adwene sɛ ah, Jake deɛ na yɛne Jake na yɛne nane nhaha, Jake deɛ na yɛne no ara ne baa mu hɔ na ne yɛnom nsa, Jake deɛ na yɛne no ara na ne yɛkɔ adwuma, ɛnnɛ Jake aduru aburokyire nko ara deɛ a, me so. Ɛɛ, kwan a Jake faa so kɔe no, me nso mɛfa saa kwan no so na me nso makɔ bi. Afotu bɛn na wode bɛma saa nnipa no?
Okay, ɛɛ, emi sɛ wobisa me saa a, ɛnyɛ bad. Na ɛɛ, kakra a mɛka ne sɛ, ɛɛ, me deɛ, efisɛ seesei na me, meba beduu Europe sei no, me nnamfofo a migyaw wɔn hɔ nyinaa no, wɔfrɛ me a, Jake, wo nua pɛ biribi brɛ me, Jake, wo nua pɛ biribi brɛ me. Enti me deɛ, Me me hu sɛ saa wei no deɛ yɛ kwan a yɛ first president koraa no ɛno koraa so no ɔno nso fa de survivee ne ho nti kwan no da hɔ na wonya nko adeɛ a yɛ wei no